Иоанны Евангели Фыццаг сӕр Райдианы уыди дзырд, ӕмӕ дзырд уыди Хуыцаумӕ, ӕмӕ дзырд уыди Хуыцау. Уый райдианы уыди Хуыцаумӕ. Ӕппӕт дӕр уый фӕрцы сфӕлдыстӕуыд, ӕмӕ цыдӕриддӕр сфӕлдыстӕуыд, уыдонӕй ӕнӕ уымӕй ницы сфӕлдыстӕуыд. Уый уыди царддӕттӕг, Ӕмӕ уыцы цард ӕппӕт адӕмӕн уыди рухс. Рухс талынджы рухс кӕны, ӕмӕ йыл талынг нӕ фӕтых. Уыди Хуыцауӕй ӕрвысфлӕг йӕ ном Иоанн. Уый ӕрцыд ӕвдисӕнӕн, рухсы тыххӕй зӕгъынмӕ, цӕмӕй адӕм йӕ фӕрцы иуылдӕр баууӕндой. Уый йӕхӕдӕг рухс нӕ уыд, фӕлӕ ӕрвыст уыди рухсы тыххӕй зӕгъынмӕ. Уыцы рухс уыди ӕцӕг рухс. Уый рухс кӕны, дунемӕ чидӕриддӕр цӕуы, уыдоны. Уый уыди, йӕ фӕрцы кӕй сфӕлдыстӕуыд, уыцы дунейы. Фӕлӕ йӕ дуне нӕ базыдта. Ӕрцыд йӕхионтӕм, ӕмӕ йыл йӕхионтӕ нӕ баууӕндыдысты. Фӕлӕ йыл чи баууӕндыд, уыдонӕн радта Хуыцау хъӕбултӕ суӕвыны бар. Уыдон райгуырдысты нӕдӕр тугӕмӕ стӕгӕй, нӕдӕр нӕлгоймаджы фӕндӕй, фӕлӕ Хуыцауӕй. Дзырд сси адӕймаг ӕмӕ рцарди не хсӕн. Уыди хорзӕхы ӕмӕ ӕцӕгады суадон. Ӕмӕ мах федтам йӕ намыс, фыды иунӕг фырты намыс. Иоанн фырты тыххӕй лӕууыв дисӕн, ӕмӕ хъӕлӕсыдзагӕй зӕгъы: Ай уый у, ӕз афтӕ кӕй тыххӕй загътон. Мӕ фӕстӕ чи цыди, уый фӕци мӕ разӕй. Уымӕн ӕмӕ ӕз нӕма уыдтӕн, уый та уыди. Ӕмӕ йӕ ӕгӕрон хъӕздыгдзинадӕй мах райстам хорзӕх-хорзӕхы фӕдыл. Уымӕн ӕмӕ ӕгъдау Моисейы фӕрцы лӕвӕрд ӕрцыд. Хорзӕх ӕмӕ ӕцӕгад та Йесо Чырыстийы фӕрцы лӕвӕрд сты. Хуыцауы никуы ничи федта, фӕлӕ йӕ раргом кодта йӕ иунӕг Фырт, Фыдимӕ-иу ӕмӕ ӕцӕг Хуыцау чи у, уый. Иудейтӕ Иерусалимӕй сауджынтымӕ левитты куы арвыстой, Иоанны бафӕрсынмӕ: «Ды чи дӕ?» Уӕдӕй уый нӕ басусӕг кодта ӕргомӕй загъта, ӕз Чырысти нӕ дӕн, зӕгъгӕ. Уӕд ӕй бафарстой: «Уӕдӕ чи дӕ, Илиа дӕ?» Уый загъта: «Илиа нӕ дӕн». «Пехуымпар дӕ?» Уый дзуапп радта: «Нӕ дӕн».
Бафарстой та йӕ: «Уӕдӕ чи дӕ?» Цы дзуапп раттӕм нӕ рарвитджытӕн? Дӕхӕдӕг дӕхи тыххӕй цы зӕгъдзынӕ? Уый сын дзуапп радта Исай пехуымпары ныхӕстӕй. Ӕз дӕн ӕдзӕрӕгран фидиуӕджы хъӕлӕс. Ӕмраст скӕнут Хицауӕн йӕ фӕндаг. Уӕд фарисейтӕ кӕй рарвыстой, уыдонӕй бафарстой. Уӕдӕ кӕд ды нӕдӕр чырысти дӕ, нӕдӕр Илийа, нӕдӕр пехуымпар, Уӕд цӕмӕн аргъауыс? Иоанн сын дзуапп радта. Ӕз аргъауын донӕй, фӕлӕ уе хсӕн лӕууыс сымах кӕй нӕ зонут, уый. Мӕ фӕстӕ цӕуӕг, ӕз уымӕн йӕ дзабыры бос райхалыны аккаг дӕр нӕ дӕн. Ацы ныхас рауади Вифанийы, Иорданы иннӕ фарс, Иоанн кӕм аргъуыдта, уым. Дыккаг бон Иоанн федта Йесо ӕрбацӕйцӕугӕ ӕмӕ загъта: Дунейы тӕригъӕд чи фӕхӕссы, мӕнӕ Хуыцау у суарг. Ай уый у, ӕз афтӕ кӕй тыххӕй загътон, мӕ фӕстӕ цы лӕг цӕуы, уый фӕци мӕ разӕй, уымӕн ӕмӕ ӕз нӕма уыдтӕн, уый та уыдис. Ӕз ӕй нӕ зыдтон, фӕлӕ доны аргъаунмӕ уымӕн ӕрцыдтӕн, цӕмӕй уый раргом уа Израилӕн. Иоанн ӕвдисӕн лӕууыд. Ӕз федтон сыгъдӕг уды уӕларвӕй бӕлонӕ уымӕрцӕй цӕугӕ ӕмӕ йемӕ баззайгӕ. Ӕз ӕй нӕ зыдтон, фӕлӕ мӕ доны аргъалынмӕ чи рарвыста, уый мын загъта: Уды кӕмӕрцӕй цӕугӕ ӕмӕ кӕимӕ баззайгӕ фенай, уый у сыгъдӕг удӕй аргъауӕг. Ӕз уыдӕттӕ федтон ӕмӕ ӕвдисӕн лӕууын, Хуыцауы Фырт кӕй у, уый тыххӕй.
Дыккаг бон дӕр та Иоанн лӕууыд йӕ ахуыргӕнинӕгтӕй дыууӕимӕ. Ӕмӕ Йесойы фӕцӕйцӕугӕ куы федта, уӕд загъта: «Мӕнӕ Хуыцауы уӕрыкк!» Ахуыргӕнинӕгтӕ уыцы ныхӕстӕ куы фехъуыстой, уӕд сӕ дыууӕ дӕр ацыдысты Йесойы фӕдыл. Йесо фӕстӕмӕ куы ракаст ӕмӕ сӕ йӕ фӕдыл цӕугӕ куы федта, уӕд сын загъта: «Цы уӕ хъӕуы?» Уыдон ын загътой: «Рави».
Ома ахуыргӕнӕг. «Кӕм цӕрыс?» Уый сын загъта: «Рацӕут ӕмӕ фендзыстут». Уыдон ацыдыстмӕ федтой, Йесо кӕм цӕры, уый. Ма уыцы бон фесты уымӕ. Уыдис дӕс сахатмӕ хӕстӕг. Иоаннӕй Йесойы тыххӕй чи фехъуыста ӕмӕ йӕ фӕдыл чи ацыд, уыцы дыууӕйӕ иу уыдис Андрей, Симон Петры ӕфсымӕр. Андрей ӕвӕстиатӕй бацагуырдта йе фсымӕр Симоны ӕмӕ йын загъта: Мах ссардтам Мессийӕйы. Ома Чырыстийы. Уый фӕстӕ ӕркодта Йесомӕ. Йесо йӕм бакаст ӕмӕ йын загъта: Иоанны фырт Симон! Дӕ ном уыдзӕн Кифа. Ома Петр. Дыккаг бон Йесо скодта Галилеймӕ цӕуын фӕнд. Ссардта Филиппы ӕмӕ йын загъта: Цом мемӕ. Филипп та уыди вифсеидӕйаг. Андреймӕ Петр кӕцӕй уыдысты, уыцы сахайраг. Филипп бацагуырдта Нафанаилы ӕмӕ йын загъта: Мах ссардтам, Моисейы ӕгъдауы кӕй тыххӕй ис фыст, стӕй пехуымпартӕ кӕй тыххӕй фыстой, уыцы назаретаг Йесойы, Иосифы фырты. Фӕлӕ йын Нафанаил загъта.
Назаретӕй дӕр хорзӕй исты рацӕудзӕн. Филипп ын загъта. Рацу ӕмӕ фен! Йесо федта Нафанаил ӕрбацӕйцӕугӕ ӕмӕ загъта: «Мӕнӕ ӕцӕг ӕнӕхин израилаг!» Нафанаил ын загъта: «Ды мӕ цӕмӕй зоныс?» Йесо йын дзуапп радта: «Филипптӕм куы нӕма фӕдзырдта, уӕд дӕ легъи бӕласы бын федтон». Нафанаил ын загъта: «Рави, дӕ Хуыцау фырт дӕ, Израилы паддзах!» Йесо йын дзуапп радта: Ды ӕууӕндыс, уымӕн ӕмӕ дын загътон, ӕз дӕ федтон Легъи бӕласы бын. Фендзынӕ уымӕй фылдӕр. Ноджы ма йын загъта: Ӕцӕг, ӕцӕг зӕгъын сымахӕн, нырӕй фӕстӕмӕ уындзыстут арвы дуар гомӕй ӕмӕ Хуыцауы зӕдты уӕларвмӕ ссӕугӕ ӕмӕ Адӕймаджы Фыртмӕ ӕрцӕугӕ.